Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр! Бу күнтэн ыла ый аайы маҥнайгы субуотаҕа биһиги ый билгитин ыытар буолуохпут. Бүгүн биһиэхэ олонньо ыйа. Олунньу ыйа Одуҥхаан ыйа диэн ааттанар. Одуҥхаан биһиги буор куппутун көрөр-истэр, буор куппут оҥоһуллуутугар кини улахан сүдү күүһү биһиэхэ укпута. Киһи тохсунньу ыйыгар, ахсын ыйыгар эмиэ да буолан сөп гынан баран саамай күүстээх быына тымныыбыт тохсунньу ыйыгар түстэҕэ дии бу бутулуйар туман быыһыгар киһи олорон олус күүскэ, өр олордоҕуна күүскэ баттатар. Туох баар кыыһа-ууга манна иһигэр киирэн дьапталҕаланан хаалар, тыына кылгаан хаалар. Биһиги сахалар тымныы тыйыс доллар буоламмыт, тыыммыт уһуна, олохпутун кытта биир ситимнээх. Киһи тыынын уһуна, олоҕун уотун кытта сибээстээх. Ол иһин булнан биһиэхэ бу ыйга маннык туом баар. Тыыммытын тыыммыт кылгаабытын уһатыы уйан буолар уот уматыахха сөп эбэтэр буруо оҥоруохха сөп уонна бу түөскүттии тылынан туох баар ыархан мустубутун сүрэххит аннынаан баттыы сылдьарын бартын уматаҕыт уонна салгыҥҥа таһаараҥыт көтүтэҕит туосхара буруотун кытта оккут буруотун кытта тыыным уһуур тыыным чэпчиир уһаата диэтим уһаата диэтим чэпчээтэ ыгылыйбытым ааста диэҥҥит бэйэҕитин көннөрүнэҕит сааһылнаҕыт Ити курдук кып-кыра гынан баран олус күүстээх туом буолар. Аны бу ыйга биһигини туох күүтэрий? Саха таҥхата диэн баар гороскоп диэн ааттыыллар атыннык. Хой, Хойбыллааны биһиэхэ Саһыл Тумса диэн сулустар бөлөхтөрүн анныгар үөскээбит бэлиэ буолар. Бу ыйга хойдор эбэтэр Саһыл Тумсун анныгар төрөөбүт дьон бэйэлэрин олохторун аас олохторугар буолбуту ааспыты наһаа ханыах уохтаахтар ааспыт кэмҥэ маннык буолбута маннык гымытым ол иһин маннык буолбута диэннэрин умнуох тустаахтар бу олоххо кинилэр кинилэри соһуйдар уруккуттан батыһаһыдьар тардар дьону эмиэ хаалларыахтаахтар олоххо туох бартааһар олюн буллаҕына эһигини кытта сусуһаһыдьар дьоннор баар буоллахтарына эһиги иннигэр барыахтаахтын тохтутаһыдьар дьон баар буоллахтарына кинилэртэн арахсаҥҥыт бэйэҕит суолгутун булуохтааххыт ааспыты ханаан бүтүн инникигит диэки көрүн оччоҕуна барыта бигэ буолуоҕа уонна ситиһиини кытта ситтиһиэххит хөп игирэлэр кус уйатын сулуһунаннар төрөөбүт дьон кинилэр бу ыйга айар-тутар кыахтара арыллыахтаах ол иһин буолана илиилэрин саба туттан баран олорбокко инникилэрин диэки туох баар үлэҕэ барытыгар айымньылаахтык сыһыаннаһаннар туох баар ис-иэйиилэрин арыйан олордохторуна табыллыы тахсар кинилэргэ какай тоҕус тимэҕэ бу дьоннор бу ыйга үөрэ хааһыктаахтар үөрэхтин була туох выйти из зоны комфорта диэн буолар хэп илиилэрин ыктыбакка ааталар иннин диэки көрөннөр баран иһиэхтээхтэр Ханааҕы ылларбакка барыта табыллар диэтэхтэринэ чистабартан дьиҥнээхтии табыллыа уонна өрүү эргийэн кэлэ турар кыһалҕалартан тахсыахтарын сөп. Кыыс кобо которугун анныгар төрөөбүт дьоннор бу ыйга буллаҕына кинилэр сүрдээх дьаныардаах буолуохтаахтар. кинилэргэ кураан чолбоно күүскэ тыгыаҕа, күүс биэриэҕэ, уох биэриэҕэ. Кинилэр буоллаҕына бу ыйга кинилэргэ бу ыйга туох аҕа саастаах киһи көмөлөһүөн сөп. Кинилэр туора кыкырыка улахан кыһалҕалаах буоллахтарына, ол иһин дьонтон сүбэ ылартан куттанымаҥ, кыбыстымаҥ. ыйааһын быасулуһа быасулуһа булаана бу дьоннор бу ыйга билии ылыахтаахтар билии диэн буллана туохха эрэ үөрэнии үлэҕитигэр булуна холобур үрдүк таһымҥа тахсыаххытын баҕарар буоллаххытына туох эрэ курстарга үөрэнэн Туохар сертификат ылан игин оччоҕуна булна хамнаскыт түрдүйөҕө үлэҕиттаан тупсуоҕа киһи биир сиргэ олорон хааллаҕына эмиэ баттатан хаалааччы. Аһаа скорпионнар буллаана киһэх сулусанныардара дьоннор кинилэргэ бу ыйга сүрдээҕин бат бай табыллыы тахсар. Оноон буллаҕына иннигиттиэки ачча тахсар диэн бараҥыт түһүнэн түөри ок тайах сулуһа тайах сулуһа буллаҕына бу дьоннор оҕотук санаалартан тахсыахтаахтар киһи иһигэр психологтар этэллэринэн киһи иһигэр онно кыраҕа э, упурутун баар сөп кини буллаана атаахтыан сөп э, сүрэҕэлдьиэн сөп Аха, олион бална бу манкайгытын суоһууруохтаахкыт. Киһи бэйдиэр үйэтин сааһын тухары үлэлэнэр. Онно үлэлэннэххитинэ, бу ыйгыт сүрдээх туох болоҕо. Инникиги, инники олоххутугар улахан көмөнү биэриэҕэ. Онна бу дьоннор бу ыйга хайаан дааны бэйэҕит сүрэхкит истиэхтээххит. Сүрэх күүһэ диэн олох күүстээх буолааччы. Көрүлгэн, араҥассуусаннар төрөөбүт дьоннор бу дьоннорго эмиэ туох таҕыста үп-хаччы үлэ табыллыы онон үлтаһуохтар быйга чүүйдик үлэтэ көрдөні хамнастаах үлэ тиксиэхкит аха козерог ыҥыр сулуһа ыҥыр сулуһа бу ыйга күн түбэһэр Бу күн диэн булланы киһи бэйэтин тоһугар улахан оҥоруохтаах. Бэйэтин тугар диэн булна бу эгоизм диэн буолбута. Эго хаамай үчүөй өттө киһини хаамай күүһүрдэр өттө. Мин маны кыайабын, мин маны хатаан оҥоробун, миэнэ табыллар. Мин тоҕо атын дьонтон туспа буолуохтаахпыный, тоҕо мин атын дьонтон таһымым кыра буолуохтааҕый диэн. Баар кини таһыма өссө атын дьон тылбытан үрдүгэ буолуо. Ол иһин бэйэт таһымгытын көрүнэр кэмгит кэлбит. Балыктар Балыктарга буллаҕына бу ый сүрдээх айымньылаах. Ис сүрэхтэн бэйэҕит иэхсиккит биирбит толба талааҥытын арыйаҥҥыт, көмүс тарбахтаргытын үлэлэтэҥҥит. кынаккытын арыйаҥҥыт, иэйэн-куойан тураҥҥыт, сүрэххит баҕараан оҥорун. Аһа, оҕуһу күтүкпүппүт. Оҕуска буллаҕына оҕустар эҥэр сулусаннар төрөөбүт дьоннор, бу дьоннор бу ыйга дьиэ кэргэннэригэр, чугас дьонноругар болҕомтолорун ууруохтаахтар. Аһа, онно дьону кытта хатаан кэпсэтэ үөрэнэллэрин кинилэр дьиэ кэргэнлэриттэн саалыахтаахтар кинилэр буллаҕына бэйэлэрэ ис сүрэхтэриттэн туох ханаа кэлэрин бэйэлэрин истиҥ сыһыаннарын дьоҥҥо этэ үөрэннэхтэринэ очооно булана туох дипломатическай талааннара арыллар хөп онно буллаҕына аймахтаргытыттан сүбэ ама аларгытын олох умнуман аймахтаргыт эһиги кыһалҕаларгытын кыайаргытыгар көмөлөһүөхтэрэ. Араак, араак ынах буутун сулус бөлөҕүн анныыр төрөөбүт дьоннор кинилэргэ бу ыйга э, тирэхтэнии наада. Тирэхтэнии диэн булуна кинилэр бэйэлэрин баҕа санаалара туоларыгар дьолу түмэннэр, биир дьыаланаан дьарыктананнар, көхтөрө үөскүөхтээх күүс буолар дьондорун түмэн баҕа санааларын толороннор бэйэлэр эрэ кынаттамаккалар атын дьону эмиэ кынаттааннар инники диэки талаха туруохтаахтар онон бу ыйга чисто бары бэйэҕит иннигитин көрүлүн үчүгэйдик эппит сүбэлэрбин ылынын уонна бу олунньу ыйыгар одон хаан эһиги аттыгытыгар баар буоллун күүскүмэ буоллун ыалдьыман бууркут үчүгэйдик көрүнүн уонна барҕаҕыт суола арыллан тыргылла турдун